Хәерле кадерле милләттәшләр! Бүген Киров мәдәниятендәге Ленин сараенда балалар фестивале уздырабыз. Бүген бездә кунакта Мәдәни шәһәрнең милли мәдәни мөнтәләтенең артистлары Кояшка исемле һәм Пушкин районыннан Яңа Җөрәк авылындагы балалар җырчылары. Ике гаиләбездә безнең төп чыгышчысы Яктылык мәктәбе.

Без милли оешма туган телне оештыргач, безнең максат тел, телләребезне, җырларыбызны, җыр моңнарыбызны югалтмаска, кайтарырга. Сабантуйларда инде безнең балалар да, олылар да, барсы да катнашып, безнең халык дәрт алды, илһам алды. Инде күпмедер сабантуйлар үткәргәч, фикер туды, балаларны аерым җыеп фестиваль үткәрергә. Менә шуны инде менә хәзер 18 нче фестиваль Туган телнең бу бик уңышлы проекты һәм бик халык шатланып-шатланып әти-әниләр киләләр, балалар алып киләләр һәм инде авыллардан төрле авыллардан өлкәбездә һәм безнең Самарадан, безнең Самарада бик актив, бик матур бу инде яктылык коллективы. Катнаша һәм Тольяттидан да бик яхшы катнашу, катнашкан вакытлары булды. Шулай итеп, бу бик зур уңышлы проект ул дәвам итә. Һәм инде тагын да шәһәрдәге тагын да икенче мәктәп булдырып булса, яктылык кебек, андан да коллективлар Яктылык җыр-моң коллективлары белән ярышып, безнең бәйрәмне тагын да матурлатып, матур итәрләр. Шул өмет белән яшибез. Һәм әти-әниләр бөтен танышларын алып килеп, тагын да шатландырырлар иде киләчәктә. Шушы безнең бәйрәмнәргә алып килеп, безнең менә Сабантуй быел да була бит инде, елда кебек. Сөмбелә бәйрәме була. Менә шунда инде безнең әти-әниләр, балалар, егетләр, кызлар барысы да актив шушы безнең бәйрәмнәрдә катнашып, милләтебезне саклап, рухландырып яшәсәк иде.

Бүгенге мөбарәк көн белән сезләрне тәбриклибез. Көннәребез хәерле булса иде. Һәм дә мына күрәбез матур милли киемнәр белән киенгән балалар һәм дә үзебезнең телебездә сөйләшә торган әти-әниләр белән бергә аралашып сөйләшә торган балалар күрәбез. Шуларга киңеләре шатланып тора. Әлхәмдүлилләһ, шундый балаларыбыз бар һәм дә оешмаларыбыз бар, милли оешмалар, мәктәпләребез бар. Без шунларга бик шатбыз. Чөнки ана сөте белән килгән телләребез һәм дә шул тел белән сөйләшүебез күп нәрсәне тора. Һәм дә андый мөмкинчекләр тудыручыларга да рәхмәтләребезне әйтәбез. Менә бигрәк тә зур рәхмәтләр әти-әниләргә. Чөнки алар булмаса, без булмас идек. Алар үзебезнең телебездә сөйләшмәсәләр, без дә сөйләшә алмас идек. Инде Аллаһ шөкер, алар сөйләшеп, безгә шул телне

Балаларыбызга тиеш тәрбия биреп, һәм дә алар да киләчәктә әти-әни буларак, алар да шул милләтебезне саклап һәм дә шуның белән динебезне саклап яшәүче хәерле нәселләр калдырып яшәргә булса иде. Чөнки без уйлыйбыз киләчәк турында. Һәрбер кеше хәерле картлык тели, хәерле балалар тели, инде аның өчен тырышу кирәк. Тырышканнар өчен зур рәхмәтләребезне э, э, э, әйтмәкче булабыз. Менә школны ясаучы менә менә арабызда Фарида апа утыра, алар рәхмәтле булсын. Шуны кайгыртып, телебез сакланса иде, гругатларыбыз югалмаса иде дип, шуны булдырырга тырышып булдырдыгыз. Сезгә рәхмәт. Һәм дә Ничә безнең милли оешмаларыбыз бар, алар да шул эш белән шөгыльләнәләр, Алла разый булсын аларга да. Инде әйткәнебезчә, милләтебезне саклап, тәртипләрен саклап, үзебезне матур итеп күрсәтеп, бүтән дин әһелләре арасында, бүтән милләт арасында яшибез. Үзебезне дә матур иттереп күрсәтеп, саклап һәм дә инде үрнәк булыр ди яшәп гомерлебезне уздырырга насыйп булса иде. Рәхмәт барыбызга да, бәйрәм белән, инде балаларга уңышлар һәм дә инде матур иттереп чыгышлар ясап, шуның нәтиҗәләрен көтеп яшәргә булса иде. Сәлам алейкум рахмәтуллаһ вә бәрәкәтүһ.

Әлкә фестивале инде менә билгеле булганча быел 18-нче мәртәбә үтә. Ул безнең татар милли хәрәкәте башланып Киткәннән бирле 83 еллар азагында бу фестиваль Сабан туйлардан кала үзенең дәвамлылыгы белән икенче урында тора. Менә инде әйтәбез бит инде 18 ел, 18 ел. Менә кызганычка, без әле 15-20, 25 ел элек башлаган эшләрне кызганычка барысын да саклап кала алмадык. Менә, әлбәттә, безнең Татар оешмалары, ә инде ул вакытта Туган тел оешмасы гына барлык татар эшләрен Самарада, һәм Самар өлкәсендә алып бара иде. Без беренче елларда, мин, минемчә, бик уңышлы гына безнең шәһәрдә музыкаль мәктәпләрдә укучы балаларны, балаларны җыеп татар композиторларының әсәрләрен уйнау буенча фестивальләр үткәрә идек. Менә ул хәзер юк. Аннан соң 89 нчы елның 16 апрелендән башлап, башлап без 10 елга якын уйнап узган фестивальләр үткәреп килдек. Шулай ук кызганычка, ул да хәзер юк. Ә менә балалар фестивалендә язмышы инде уңышлы һәм Бәхетле булды. Бу унсигез ел эчендә дистәләгән коллектив аның сәхнәләрендә чыгыш ясады. Инде хәзер күп балалар иң беренче чыгыш ясаучылар. Алар инде үстеләр, хәзер ул яшьтән чыктылар. Аларга алмашка һаман яңадан-яңа коллективлар килә тора. Һәм шуның өчен мин уйлыйм, менә шушындый тенденция сакланып килгәндә, Бу фестиваль үзәге озак озак кына яшәр, яшәр талантлы, талантлы балаларга үзләрен күрсәтергә бер матур гына мөмкинлек булып тора һәм аның әле гомере озын.